Nau mai haere mai ki te pātū. He pakihi tāpoi Māori tēnei e pōwhiritia ana i te kāwanatanga me te wāri o te ao tūruhi Māori ki te motu. We're like a like a more of a premium type of a product so to be able to showcase that and showcase what the team has been working on it's a it's an awesome privilege to have everybody here. Ko Mana Newton te tumu whakarae o te Tarahiti Māori o Tauhara North Number Two te pakihi tāpoi nei nō rātou a Te Pātū, otirā, ka riro mā Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa, otirā, Te Arawa, te mahi manaaki i te kaupapa o te rā.
For me the most substantial numbers is what we're doing impacting on on families like employment and paying our people more than what we That what they would in other industry areas around tourism. He mahi tēnei, he Māori koe, nō reira, me mahi Māori, whakaatu Māori, whakaako, toitū te Māori, wērā āhuatanga katoa ki te ao. Hei konei!
Ko James Webster o Tūhourangi te kaiwhakahaere o te pātū e ngākau nui ana ki te whai mahi i ngā rangatahi Māori ki ngā pakihi Māori hei oranga mō te whānau. Ki tēnei hui tiraurā haere atu
He mahi ki tō tuku hei ngarau. Kua oti ake ngā whakaaro me ngā mihi ki a rātou kua whatūwherehia tēnei huarahi mā mātou, ā, nā reanga o nāianei hei kawea i roto i tēnei ao tūruhi tāpoi nei. Ehara i te mea mā ēnei mohi, mā ēnei momo mahi i roto i te ao tāpoi, ā, te rongoā. mō ngā āwangawanga me ngā whaka, me ngā mānukanuka kua tau ki runga i ēnei momo wāhi pērā i a Rotorua. So if we look at te ōhanga Māori, four per cent of te ōhanga Māori's value add comes from tourism. Ka whakaterea e te Minita Whakawhanaketanga Māori i te pūrongo me ngā kitenga e whāki nei i te pakari o te tupu haere o tēnei rāngai hei oranga mō Aotearoa whānui. Ā, kōrero hoki māku e whiriwhiri me pēhea e taea e Te Papa Atawhai te tautoko i ēnei momo mahi, hāunga ko ngā raihana, hāunga ko ngā mahi whakarure ture nei, engari te āta tautoko a Pūtea nei, ā. Tarea te wa ka moio. This has been a long time coming the research and now we've got hard data that shows us not just the economic success but some key pointers to that social piece, that cultural piece. E harikoa ana te Heamana o Tāpoi Māori Aotearoa a Dale Stephens ki ngā hua kua puta i te pūrongo ki te whakapakari i te hōhanga whānui o Aotearoa. We know that the government's agenda is growth, growth, growth. From 2018 to 2023, Māori tourism has actually grown 23 per cent, which is fairly significant. E ai ki tēnei pūrongo, e kotahi ira rua piriona tāra te wāriu o te tāpoi Māori i te tau 2023. He pikinga tērā mai te tau 2018 mā te 975 miriona.
Hopefully we have a modern government is focused on creating an enabling environment and the way to do that is to use good evidence and data to make informed policy decisions. E mea atu ana au ki te Minita Tāpoi me te Pirimia i tēnei wā, me kaha ki te akiaki i ēnei momo pāki me ngā whānau e taea ai ēnei pākihi te whakahaere. Runga i tērā ka kite i te nuinga o ngāi Māori kei roto i tēnei ao hei whakaatu i ngā taonga nō tua whakarere. Kei kō atu i te 15 mano ngā tāngata ka whai mahi ki ngā pakihi tāpoi Māori pēnei i te pātū, huri noa i te motu. Ko te manako nui o tēnei kāhui tāpoi, ka pakari haere te tupu o te ao tāpoi Māori. Te Kawa Pāora, Māu Kaha.
Ko te reo te take.